Kanmah tein kan i hruai kho lo. Cucah midang hruai maw kan hauh peng rih lai tiah na ti ti si. Biahalnak cu kanmah tein kan i hruai khawh lonak a ruang bik zeidah si timi pakhat maw? Cun pahnihnak ah kan miphun sinak a ṭhawnnak bik cu Christianity chungah a um na ti. I cuti a si ahcun biahalnak cu Khrihfabu cu thlarau lei rian a ṭuantu kan si caah maihi biahalnak te vun tlaih hau i ti. Khrihfabu cu thlarau lei rian a ṭuantu kan si caah thisa ral kan doh awk a si lo tiah a ruatmi sinah chim na duhmi a um maw ti si. Mah ti cu Tawithian kan let ta law a pakhatnak kha kan GS nih kan let law a pahnihnak kha Pathian nih rak kan let te seh Mah nih ka chimmi kha Christianity chungah um ka timi cu Chin miphun atu lio kan dirhmun kan i zoh ahcun Khrihfa biaknak ah Khrihfa biaknak hnursuan in zeihmanh ai tuah kho lo Khrihfa biaknak a hnursuan maw? Khrihfa biaknak kan zumhnak pakhatkhat kan doctrine cu ai dang lengluang ko. RCM zong suk se, UPC va si ko seh. Asan Christianity timi Khrihfa sinak tu ah kan cun kan i lo dih hna. Kan i lo dih hna i banabia America an ṭhawnnak hi freedom ah si ka ti lengmang. An phaisa a si lo. America hi freedom timi hi an hnursuannak ahcun vawleicung khoika ram hmanh ah ral an tu America hi an freedom bak hi an ven cun Israel miphun an ṭhawnnak hi Judaism ah si ve an biaknak ah Hebrew ah si kanmah China an ṭhawnnak hi nihin tiang China an ṭhawnnak hi fear si ṭihnak si mi khi na ka duh lo cun kan thah lai tiah a thah ko hna a hro sersual lo a thah taktak hna fear ṭihnak khehmi a rawn le an i ṭih pat cucaah cun America he van le ai kalnak khi khi si America freedom ah an ṭhawng an ni fears ah an ṭhawng mi va chingcho terrorize va tuah va thah taktak neih chuh dih mah pawl in an ṭhawnnak an ser an sernak ai lo lo tuk Chin miphun nih kan ṭhawnnak khoika dah kan ser khawh ti ahcun biaknak ah a si biaknak chung bak a um i atu ah hin ka chim duhmi cu thlarau lei in timi pawl ah khan kei ka hmu lo biaknak chung i kei ka chim duhmi cu biaknak upa pawl nih biaknak pakhat zong hi Chin miphun le Christianity hi lu le pum bantuk in ai peh cang caah hi ai peh cangmi ai separate kho ti lai lo ai ṭhen kho ti lai lo i cu pum pakhat cu a tlamtling te a ṭhawnnak ding ahcun biaknak nih atu ah kan dothlennak tuah cuahmahmi CNF a va bawm uh ti theng zong ka si lo Chinland khawng si lo va bawm uh ti theng zong ka si lo. Chin miphun nih mah tein khuakhan lairelnak kan neih khawhnak ding hi biaknak zong nih ṭuanvo kan nei chih timi hi kan kalnak paoh ah hika biaknak chungin lang seh ti ka duh. Cu a lang ahcun duhsah tete in direct direct pin a tuah biaknak vialte nih CNF ṭan ko ti khi kan chim duhmi si lo. kan chim duhmi cu Chin miphun vialte nih hi biaknak kan i tlaihmi chungah hin kan pum simi kan miphun nih kan dothlennak tuahmi hi kan dirpi awk si timi kha biaknak upa hna sinin a rat ve awk si. Cu in duhsah tein kanmah CNF si zongah hmailei CNF cu organization pakhat si le a va fek thai lo zongah kanmah a va fek thai lo zongah hmailei ah generation dang zong kanmah zong kan upa kan tar te lai le kan fale chan zong va um te lai le zei bantuk kan miphun kan nih an va tlaih te hmanh ah hi zawn ah hin cun kan i tel awk si timi kha biaknak in a rat awk si tiah ka ruah kan i chimh awk si tiah ka ruah cucu kan ṭhawnnak khi ka khin a ra ko timi kha le kan zenpi nan si nanmah nih cuti loin a thlarau ti bantukin na um peng i kan i ṭhen lai ti bantukin khi nan kan ṭhen ahcun kan ṭhawng kho lai lo kan ṭhawng kho bak lai lo i biachia zong a lo nain nain rak ngaithiam mu law pakhat te pakhat te ka si herh tukmi christianity pi khi franchise cawk in kan caw biaknak pu kan pakhat nih upa pakhat nih pastor pakhat nih bu som nga te ai chuahpi ve na le a company te tuah ve franchise bantuk in mu a chuni cu kan ṭhawn ter bak lo hi le nan cawk vek vek ah cun nan franchise tete kha um cio ko ah cun kha pawl vialte i a muru a rutpi cu miphun national, Chin nationalism kha a si ti kha kha zawn ah khan nan lak ahcun kan ṭhawng tuk lai. Bu kan kuai lenmi zongah a piahtana tuk lai lo. Bu kan i ṭhenmi len zongah a piahtana tuk lai lo. A piahtana cemmi kan, kan problem ngan bik cu zeidah si ti ahcun kan i ṭhen paoh ah national, miphun pakhat kan sinak kha kan kal tak lengmang. Hnu ah kan chiah lengmang lai amah kha ceih awk ah kan ruat lo. kanmah Khrihfabu chung kong lawng kan ceih. Khati kan kal rang ah khan kan ṭhawn lonak si tiah ka ruah caah cucu siaherh ngai in ka van chim ta. Bukhen an van hal duhmi te kha hihi tawifiang them van kan nolh piak law ti kan duhmi cu Khrihfabu cu thlarau lei rianṭuantu kan si caah khan thi saral hi kan doh awk bak a si lo tiah a ruatmi biaknak hruaitu tampi kan um i cu hna sin i nanmah lei i nan dirhmun nan sining tahcun nan i tel awk a si tiah nan ruah a si cun why maw pathian bia ai kalh lo ding in maw a sia zei ruang ah dah cu biaknak kan pa le paul le biaknak nih hin hi bantuk dothlennak ah hin kan i tel awk a si ko tiah nan ruah ti kha mipi nih fiang ko in khan an i hal duhmi hna si kan kan lawm tuk kan pastor te nan kan leh piak ding sinan kan man nan kan hal cha kan si kho chung man zuam ko siu la kan ma te kan i hruai kho lo ah cun mi phun dang ne an kan hruai sual ri ko lai kan ti mi si mi phun dang hruai chu kan duh ti lo lo da kan mi phun ning in hriam kan tlai le do thlen nak chu kan tel chang chu cu cha cun kan i hruai kho hau kan i fun kho hau zei ruang ah dah kan i hruai kho lo CNF, CNA san nan tlai lo tuk na si ko mi cu kan timi tampi nan um. Cu zong cu a diknak tampi um ko. Mifim mithiam mino tampi rak kan tel pi u. Khrihfabu hmete hman do mifim mithiam tampi nih nan hruai hna cu. Miphun ca ho dai thaw a um mi bro zot kha hruaitu nan na thlen bal lo nan kan ti le thlen kan du tuk dan ai thleng ding mi minung kan um lo azat hoi kan za lo um ciami minung he mino mifim mithiam cathiam mi tampi rang rau lo hruaitu thak zong kan chuak lai kan thleng lai kan ṭhangcho lai asinan a ṭha mi pakhat kan dirhmun a fek bak mi cu kawl ralkap uknak kan pom lo mahte khuakhan larelnak kan hmuh hlan hrimhrim tiang dohthlennak ah mipi he fek tein kan dir lai cucaah cun CNF kan ṭhawn ding hi biapi tuk ko lungfim lawng teng si le ṭha tein ruat hmanh usih law hriamtlai bu kan dirh ve kan ti le cheukhat cu kawl ralkap doh lo do CNF an kan doh ko cu khuaruah har taktak si le CNF le Pathian nih a kan umpi ve caah supporters tam tuk an rak nei ve ai. An kan doh len le atu he a kan domi pawl tu an zong cuahmah ko he. A kan dog lomi, a kan supportmi, kan chinmi phun ah tam tuk kan um. Ram chungah atu khe Sin F kan um lonak hmunhma zongah a ummi mipi nih cun kan ti cu zalong tein kan mipi ruahnak chimnak nawl um sehlaw a tam deuh nih CNF kan in support na lai tiah ramchung zong mipi nih kan ti lengmang rih ko cucaah cun ramchung ramleng nih CNF tu he feklak in tuah sehlaw Chin Leng Council zong kan nunpi khawh lai i kan miphun zong kan hruai lai thonglak in kalpi khawh ko lai pakhatnak a pahnihnak puken bia van lehmi kha van chap kan duhmi cu CBC USA timi hi tluk a lianmi pi hmanh nih hin doh miphun dohthlennak kongah zeidah kan tlehtliang si lai timi dirhmun kan nei rih lo cu cucaah cun zumhnak lei ah pakhat nih a ruahnak he chan aupi ko a dang pakhat nih a zumhnak he chan aupi ko cucaah cun tuan deuh kan GS zong hi bantuk kong rak kan ceih pio kan ti nain a caan dih cang kan GS tak le hruai thar vialte he kan i ceih kho te la ti ruahchannak kan neihmi cu kan biaknak le kan miphun ṭhen khawh a si lo caah CBC USAP nih hin miphun dohthlennak kongah mah hi tlaihtleng hi cu fek tein kan dirpi dingmi si timi thla kho si law banabia banabia sawsawh cungnung bik pathian a biami kan si i kannih cu pathian nih a kan thimmi miphun kan si chin len a kan pek cu Pathian nih a kan pekmi Chin len chanchuah ding ahcun Chin miphun paoh ṭuanvo kan nei. Kha bantuk principle tete Pathian nih a kan pekmi kan ram he hruaitu ṭhalo Satan khuaruahnak nih a khuhmi hna hruai ding kan sian lo caah dinnak he hruai dingah chuak lai kan kalpi lai timi principle paruk pasarih thla seh law cu nih cun Khrihfami vialte CBC USA in kan thok lai ram leng vialte fellowship vialte nih cu principle kan i tlaih si ahcun cu principle nih sin kan dohthlennak kan hruai dih lai cucaah cun kan dohmi hi hriam an tlai le mithah an duh tuk rua tiah ruak hrimhrim loin Satan khuaruahnak nih a khuh cangmi uknak ṭhalo kan dohmi si caah Khrihfa simi paoh ka piangthang ai te deuhmi paoh nih kan ṭan deuh hau ko kan i lawm. Kan i lawm. Um, biahalnak pakhat vun peh ta u si law ti. Uh, a vun i pehtlai pah dih kan ti bu ah peh tonh theng lo zongah biahalnak paoh kha kan vun char ko ve. Biahalnak pakhat cu nan kan chimhmi zongah kan i funtom a herh, kan ṭhawn a herh ti lengmang kha si. Cun Atu ah hin kan chim lo zongah kan thinlung cio ah a ummi cu atu ah kanmah miphun chungah hin remdaihnak serhau in kan um. cu zongah cun i chawnh i biak zong kha a um pah. I cucu zei vial dah kar nan kan hlanpi khawh timi le cu lei kap ahcun zeitluk in dah kan miphun i funtomnak ah hin khua nan kan ruahpi kar nan kan hlanpi ti kha pakhat a si. Cu i a biahalnak cu zeiti maw i vun i chimhchawnhnak le kan miphun i funtomnak ah hin ralkap pakhat i funtomnak ah biahalnak cu Chin National Army timi CNA timi a min hi thlen hau sisehlaw nan cohlang kho lai maw? I cu bantuk dirhmun phaknak ding caah cun tah zeitindah khua nan kan ruahpi timi biahalnak si. CNF nih kan hmuitinh cu Chin miphun lungrawlnak chuahpi ding bak a si. Cucaah cun Chin miphun karlak zongah lungrualnak um khawhnak hnga ding kan rak ni zuam lengmang e nihin ni zong kan i zuam ko a dotkhatnak ah hika CBC USA dir mun sim su law CBC USA le CBA nih CPRI timi zong an tuah cucun Mizoram lei zong an peace advocacy group Mizoram government nih an tuah Chin Leng Council le ICNCC karlak ah tonnak in kan tuahpi i Chin National Council ser ding tiangin hnatlaknak kan nei lai. Kan nih Chin Leng Council cu ready tein kan um peng ko. ICNCC lei an i ready si ahcun kan miphun funtom kan herh. Kan i funtomnak a si pohpoh ahcun CNF cu ready kan si. Asinain funtomnak kan ti tikah a fekmi dirhmun a si hau. Chin miphun nih ramkhel kong ah kan dirhmun kan tinco awk tlak a simi nak niam deuh a kan phanhpi dingmi funtomnak cu siner kan pom kho hnga lo. Tlaihtleng fek tein a kan dirpi khomi kan miphun chanhchuahnak ding funtomnak cu CNF nih kan pom i kan i zuam cuahmah mi zong si bu khat le bu khat karlak zong ah hmuhtonnak tete biaruahnak tete kan neihmi um ca a um ko na bal tein caan sau deuh sual lai ca a tlang vuak tu in mi cheukhat nih sin F nih remdaihnak an duh lo funtomnak an duh lo ti bantuk ah chimsualnak um ai kon i ka rak kai mi kan nu le kan pa vialte nih Chinmi phun funtomnak sin F nih an i zuam cuahmah ko ti kha nan van kan ruah piak ding ah chim kan duh mi si Chin National Army he Chin miphun army ṭhawnnak dingah dawnkhantu a si ahcun a poi ngai ding khi si. Sinain kan chim bantuk in dawnkhannak dingah kan tuahmi si lo. Kan dihlak kan i fun i kan ṭhawn taktak ding si ahcun ṭhawn taktak ding tim lo i CNF le CNA hrawhnak fang a duhmi dawh kan tam ngai cu. Mah kha fang hrawnghrang i ralkap va hrawk i bu thar va ser i cu bu thar zong cu i biatak lem lo um ahcun kan ral hna an i nuamhnak fangfang kan si sual lai cucaah cun CNF nih cun a hmunmi a fekmi dirhmun fek a neimi miphun sersiamnak kalpi kan duh CNF nih kan ramkhelnak a kauh ning cu Mizoram i kan unau pawl zong an um le Mizo zong Chin an si tiah fekṭhup in kan pom hna Kuki zong Chin an si tiah fek thup in kan pom hna. Le hi Chin miphun he miphun lian, miphun ṭhawng taktak kan si. Cucu kan phan kho rih lo le miphun kan dawt kan timi hmanh kha pengtlang lawng kan tan rih caah mah cu pengtlang dirhmun in miphun ah kan van i fun khawh hna si ahcun miphun zong kan sersiam khawh ko lai. Lungrualnak kan duh dih kan i zuam cuahmah Chin miphun kan lungrualnak a ṭha bik ti keimah nih ka ruahmi ka chim pengmi cu CNA ṭhawng lakser si kan pa le vialte nih lungrualnak kong nan kan ceihpi lengmang le a ceih ceih sin fawi lo cu Khrihfabu pakhat lungrual har ngai Chin miphun kan i rual khawhnak ah ṭha bik ding cu CNA hi ṭhawng lak in ser seh law Banabia ralkap thonghra lengpi na ser kho ve selaw cu ralkap nih cun a kan fun lai. Zarong dah kachin an fun KIA nih a fun hna. Kan pawngkam ah yakhan kan unau pawl a hlan ah an rak thong kho ve lo le ALP te hna kum tampi hriam an rak tlai ve nan ralkap thong an ser khawh lo caah an miphun an hip kho lo. EN van ṭhawng deuh le yakhain kan unau pawl an i fun thluahmah ko kan nih zong sin e kan ṭhawng chin thluahmah e kan mipi dihlak nih sin e ṭhawnter cu cang tiah bia nan kan khiahpi thazaang kan chuah dih sin e kan ṭhawn ahcun cu nih cun kan miphun lungrolnak a chuahpi ding a fiang bakmi lam kan neih ko caah cucu ralṭha te nan kan dirpi si ahcun miphun rawlremnak lungrolnak zong kan chuahpi khawh lai tiah ruahchannak kan nei.